Ewɔ bi bia akɔ aba de ba nature in Twi. Adom adom yɛn biom, Nyankopɔn adom yɛn biom, yɛduru bosome a yɛfrɛ no Ahinime mu. Mɛsrɛ sɛ ɛnɛ ne da a worehwɛ yɛn mfoni ne yɛn adesua yi bi a na w'ani gye ho a, di akyi. Subscribe, like. Titiriw paa ne YouTube. YouTube no, wɔn a asubscribe mpo Yɛnnuru hundred, ɛ ɛ yɛnnuru thousand, yɛyɛ just three hundred and something, ɛno mpo ɛ na ɛyɛ old channel na me convert-eeɛ de yɛɛ nature and tree. Nti mesrɛ mo, sɛdeɛ tiktok ha yɛadɔɔso a, yɛboro ɛ five five thousand, seesei a yɛwɔ seven thousand mu no, mɛsrɛ sɛ nka yɛde ɔdɔ no kɔ a kɔ akɔtoa so wɔ YouTube. Na deɛ nti a mesrɛ sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔ subscribe to YouTube no, Ɛno ne sɛ, me mehyɛ project bi ase. Nneɛma a yɛresua wɔ ha no nyinaa mekrukyire de ayɛ nwoma, nature dictionary ne textbooks a yɛde bɛma asukuufoɔ a wɔsua Twi wɔ wɔn sukuu mu free of charge. And me me made srɛ ne m'ani so ade hunu ne sɛ nka sika kakra a yɛbɛnya wɔ social media platform ase no ɛno bi na nka yɛde bɛsɔ saa dwumadie yi ase, printing of the books no ne distribution ne ɛho akadeɛ nyinaa. Ɛno ne m'anisoadehunu. Sɛbe makyerɛ adeɛ pɛn, meyɛ ɔkyerɛkyerɛni, eh, I have a masters in education. Eh, eh, eh, eh, a- adekyerɛ ne mmabunu ne nkɔdaa daakye yɛ adeɛ a ɛho hia me. paa, na sɛbe, sɛbe, sɛbe, yɛ deɛ yɛnam kwan so, yɛsi kwan so a yɛkɔ, yɛnyini, yɛnsan nyɛ nkwadaa bio, na mmom yɛn mma a wɔreba no, yɛn mma nketewa a wɔreba ne yɛn wɔ faase no a wɔreba no, wɔn adesua ne sɛdeɛ wɔbɛhu nneɛma a atwa wɔn ho ahyia wɔ wɔn kasa mu no, ɛno ne me daeɛso ne m'anisoadehunu. Enti mesrɛ wo, sɛ w'ani gye ho a, Ɛyɛ a mesrɛ wo a kɔ YouTube na monkɔ subscribe na monhwɛ video. Sisi a na ɛhɔnom na mede yɛn mfoni ne yɛn adesua no nyinaa ɛbɛkɔ. Na obi ɛretia me nan so sɛ TikTok eh, ebi mu tumi ba live ɛbɛnya sika. Mennim sɛdeɛ yɛsi yɛ no, sɛ wobɛtumi aboa me a. Ne nyinaa ne sɛ. Yɛpɛ sɛ mo sɔ yɛ sɛ neɛ tumi printe books yi na yɛ tumi nso kɔ kyɛ wɔ Ghana ha baabiaa a mmɔfra sua twi sua twi na ɛnyɛ adeɛ a yɛpɛ sɛ yɛ tɔn daabi ɛnyɛ adeɛ yɛpɛ sɛ yɛ tɔn yɛpɛ sɛ yɛ kyɛ ɛde ma yɛ mma yɛ ɔfa ase nom yɛ yɛ nnuanom ketewa a wɔn ɛreba no beda mo ase sɛ mo ate mo ase na mo bɛyɛ ne saa. Me number nso wɔ hɔ. Obi wɔ akwankyerɛ obi a ɔpɛ sɛ ɔde boa, obi wɔ adwenkyerɛ ebi a ɔpɛ sɛ ɔde boa ma yɛn dwumadi kɔ anim a, mɛsrɛ, mɛsrɛ sɛ, mɛsrɛ sɛ eh, wobɛtumi afrɛ me anaa wobɛ WhatsApp me na wode ad, adwenkyerɛ ama. Ɛsiane sɛbe, obiara nni hɔnom a ɔs, eh, wa, wapa nyansa anaa adwenkyerɛ ho. Yɛse sɛ worepɛ adeɛ nso de abrɛ sɛbe kɔtɔkɔ a, yɛnyɛ w'aborɔ. Yiw, aane. Eh, na maka wei, mɛfa wei sɛ nsu ntwam. Eh, na obi bisa sɛ, ei, adɛn na menyɛ ada languages? Esiane sɛ meyɛ educationist yi, ɛnyɛ tribal asɛm na me meyɛ. Kasa a mete ne metumi kyerɛ no na mede reyɛ. Ɛyɛ ɛyɛ adeɛ a ɛho hia sɛ kasa a woteɛ na wotumi kyerɛkyerɛ wo ho wo ho yie no, wobɛtumi de ayɛ. Me mete wei, mete Nkran kasa, mete Ayigbe, mete Akuapem, ɛte Asante Twi anaa Twi. Na ɛsiane sɛ bebree no ara a ɛhyɛɛ yɛn page yi ase na yɛyɛ Akanfoɔ na yɛte Twi nti no, meyɛɛ sɛ ha no yɛbɛka Akan anaa Twi nko ara. Ghana National Journal yɛ me page baako a ɛhɔ no nso yɛyɛ nature adesua no bi wɔ hɔnom. Bɛno deɛ yɛkyerɛ nature no mu no in Ga ɛwɛ Twi no, Ga ɛwɛ Twi, ɛyɛ Akuapem Twi, Asante Twi. Ana mebɔ mpaeɛ koraa sɛ mɛtumi de Hausa aka ho. You. Merebɔ mpae sɛ mesi betumi de Hausa aka ho. Tiɛ hɔ no deɛ, woyɛ Nkranni, woyɛ Igbeni na wopɛ sɛ wunya saa adesua yi a, wokɔ Ghana National Journal, ɛno nso wɔ TikTok ne YouTube a, wubenya nea yɛresua yi nyinaa in saa kasa no nso. Esiane sɛ ɛno deɛ mete na metumi kyerɛ kakra, na esiane sɛ meyɛ Twini na meyɛ Akanni no deɛ, aha no yɛ designated, aha no yɛde asi ha. sɛ yɛde bɛkyerɛ Twi nko ara. Na yɛwɔ nneɛma bebree a ɛreba, cartoons ne nneɛma a ɛkyerɛ wei no nyinaa nso ne nyinaa ɛreba. Nti mesrɛ mo, ma mo nkɔ baabi a mo nsɔ mo asene. Yiw, sɛdeɛ Misi ɛkaeɛ no, ɛsiane sɛ aha sɛ ɛyɛ Twi nti, sɛ Twi no nso deɛ yɛwɔ Asante ne Akuapem ne wei, ɛyɛ nea yɛtumi de asɛɛse. Nea yɛtumi de asɛɛse. Obi bɛtwerɛ sɛ, adɛn na Twi no merekyekyɛ mu? Mepaakyɛw, Minim sɛ akyem wasa de nkyira Asante Akuapem eh Ghana bebree no ara ɛka twii nanso deɛ yɛn mma nketewa no school tumi yɛ wɔn sɔhwɛ wɔ ho no yɛ Akuapem Twi ne Asante Twi. Saa Twi mmienu wei na yɛtumi asɛɛse nkwadaa wɔ ho wɔ school. Ɛno nti na mede edin no yɛɛ saa. Ɛno nkyerɛ sɛ sɛbe sɛbe sɛbe Twi no a meka no